Insellmulkom u nilqgħukom f'jum San Valentinu, fi triq San Valentinu bħal Balzan! Xi ġmiel, xi ġmiel. Festa tal-maħbubin. Ejjew tal-liri wkoll, eh, saret daqsxejn kummerċjali wkoll. Taħseb? Eh, eh, tgħix kemm jintefqu flus. Ngħidlek? Għidli. Veru hemm ħafna flus involuti għaliex fl-Amerika din is-sena Huwa mistenni li se jintefqu 21 biljun dollaru fil-festa ta' San Valentinu. U xi ħaġa li taħerqek iktar hija li aħna l-irġiel nonfqu d-doppju tal jonfqu n-nisa. 8.1 biljun se jintefqu f'ġojjelli, 4.1 biljun se jintefqu fi fjuri, żewġ biljuni ħa jintefqu f'ċikkulajjet u ħlewwiet u affarijiet hekk u mbagħad ħafna affarijiet oħra bħal kartolini, bħal ikliet, eccetera, eccetera. Inti toqgħod inti toqgħod fi triq San Valentin. Jien noqgħod fi triq tal-maħbudin. Imma romantiko? Oh, ħafna. Mela, inti ilek kemm miegħu? Jiena kelli 16 sena. Mela tqajt miegħu? Mela. U int kemm kellek? Inna 43 sena. 43 sena fuq għadek ma d-dejjaqx. Le. Inti d-dejjaq? Le, laqqa xej. Alla ħars ma tkun xej għalija. 50 sena kważi. 50 sena. Bla rusija, eh? Nien għadni nibda d-dinja ħdejk sewa, kif irnexxilek tagħmel 50 sena magħha? X'inhu s-sigrit? Is-sigrit? Eh.

Naqqaf ma. Ma tajt ma marrux fuq. Ma saħbes il-limiti. L-iktar ħaġa romantika taf xini. Li tkun waħdek. Għalissa ma jistax li tal u li d-daw su. Eh, eh, ma bejnietom. Eh, jek kun mar ximkien u da jġibini jinfetta li li. Ħanara, ħanara, kem taqblu ma taqblux wara da żmien kollu, tajjeb. Zħodi li naqalem, daj. Għamlu bħalu, ħudu paċenzja u d-dumu 50 sena.

Flok aħmar naħseb. Flok aħmar? Ejwa. Mela ħalli fejdi, ħan it-tessja, ħan saqsija sewwa. Ejja, mallu. Dublet tiswed u ġerzi jisfar. Ma nafx hekk hux l-istess waħda, mela daħawt il-ġaddi. Flok aħmar u dublet. Int kont. X'inhu d-dub favorit tiegħek? Jiena nippreferi l-ħut. Brodu naħseb. Ah! Il-ħut għaltli? Il-ħut għax nsibu naqbdu jien. Isma jina nawguralkom ġejja l-festa tal-maħbubin tajjeb, jum San Valentinu tajjeb, ibqaw ħobbu l-xuxin, għatatu eżempju il-minadu jibda tajjeb, għajli ħakkom xidar. Mini gerger li zjed. Nien. Min taħseb meta saqsejnieh min igerger l-iktar, hu jew int? X'taħseb li qal? Hu, brava kemm jafu l-xulxin, proset, bravi. X'kont se ngħid? Ma nafx. Jekk ma tirrispettax lil xulxin, mhux bil-fjuri u bl-abbarar minn dawn, dawk sbieħ, imma r-rispett irid ikun dejjem. Grazzi. U għalkemm bost huma dawk li jiċċelebraw din il-festa ta' San Valentinu, forsi ftit huma dawk li jafu min kien San Valentinu. San Valentin, kif kien imniżżel eżatt fit-triq, kien qaddis tas-seklu tlieta illi miet martri. Intgħażlet l-erbatax ta' Frar bħala ġurnata għax kienet il-ġurnata illi San Valentin ingħata l-martirju. U il-warda l-ħamra intgħażlet b'raġuni dikkażarja differenti għax l-Alla tal-imħabba, Tal-pagani Venere hija tħobb ħafna, jgħidu, il-ward aħmar. U aħna l-Maltin iffortunati għax flimkien mal-Polonja u mal-Irlanda għandna r-relikwi ta' San Valentinu, kif ħa jispjegalkom Daniel. U qegħdin propju ma' Dun Karm il-kappillan tal-parroċċa ta' Ħal Balzan u qegħdin quddiem l-istatwa u r-relikwa ta' San Valentinu. Kif spiċċat hawnhekk din? L-istorja hija din, li kien hawn saċerdot jgħix hawnhekk f'dil-parroċċa u fl-1784 dan mar Ruma u ġab il-fdalijiet ta' martri. Naturalment dak iż-żmien ma kienx ikollhom isem imma mbagħad meta kienu joħorġu l-boll ġifieri ċertifikat li dak veru ġie minn ġo minn ġo katakombi li kien f'dal-każ il-katakombi ta' Sant'Elena f'Ruma. li veru huwa għadam ta' xi martri, kienu mbagħad ituh isem u taw dal-isem Valentinu. Imbagħad xi żmien wara fl-1820 dan is-saċerdot ta' bħala rigal il dan il-korp sant li qegħdin taraw hawnhekk il għaliex imbagħad il Il-fdalijiet tal-għadam għamluhom f'din l-istatwa b'dan il-mod, u ta lill-Knisja ta' Ħal Balzan. Bil-mod il-mod bdiet tikber devozzjoni li xterdet ħafna ġo Ħal Balzan u anke barra minn Ħal Balzan lejn dan il-martri qaddis tal-ewwel żminijiet. Kien hemm imbagħad leġġenda antika wkoll ta' San Valentinu li jiddefendi żewġ maħbubin fil-problemi kbar li kellhom mal-familja. U allura imbagħad intrabtet id-devozzjoni ta' San Valentin ukoll mal-tradizzjoni tal-maħbubin, il-festa tal-maħbubin, li sfortunatament minn festa reliġjuża bil-mod il-mod saret festa iktar kummerċjali. Ħaġa sabiħ imma li għad baqa' min hawnhekk jiġi anke bħala maħbubin jiġu jitolbu qudiem din ix-xbieha Jitolbu biex l-imħabba tagħhom tibqa' sbiħieħa, sabiħa u tibqa' wkoll fil-grazzja ta' Alla. Id-devozzjoni fl-antika hawnhekk kienet issir festa verament kbira u fil-fatt kienet qisha l-festa sekondarja tar-raħal, imma biż-żmien imbagħad l-affarijiet inbidlu. Mela nagħtu parir il-maħbubin biex barra ċ-ċikkulatini, ir-roses u l-ġojjelli jiġu hawnhekk u jgħidu talba quddiem San Valentinu. Mela, u mela, u mela, u jifirħu b'xulxin, jifirħu bl-imħabba tagħhom, u anki jistgħu jagħtu bewża quddiem San Valentin ukoll jieħu pjaċir bihom. Ħa ngħidilek mela Duncan, Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day 'l kulħadd! Dan. Ui. Peress li nħobbok, qed nobdi l-parir tal.